Merħba, il-Ħadd it-Tajjeb. Il-Ħadd it-Tajjeb u nilqgħukom minn Bormla, propju minn Triq Santa Marija. Triq. Taraġ. Taraġ. Misshom jam jisemmu Triq B'Taraġ, Sqaq, Sqaraġ. Ara hawnhekk direstu diġà l-ġimgħa l-kbira. Eh? Magħna hawn. Sqaraġ. Sqaraġ, tlaqna minn sqaraġ. Sqaraġ, sqaraġ u taraġ. jekk kun tela mbagħad tista' tiġi sqela x'taħseb? Tinqela biex titla'? Ejja qabel. Fija, eh? Kemmi, kemmi stramba. Oh. Hello. All right. All right. Inti Matthew? you know. Tonna Guilford. Iwa, you know. Inti ilek 13 sena segretarju tal-aqda tal-arma, mux tal-arma, tal-festa. Tal-arma u koll. U marra. Eh, għandu. Inti bormla top. Ma nibdela ma xej.

Eja, morru d-duru dawra miegħek. Tlaqna. U għaw tispiċċa it-triq. Santa Marija. Santa Marija ħatibda triq. Ħaninżlu għal triq ir-regatta. Issa dijem ċans li minn triq Santa Marija għal triq ir-regatta kienet triq waħda. Eh. Fatt jek tara l-aħħar turġin ta' triq Santa Marija ma jkomplix bħal bqeda turġin. U għedjeq biex ovvjament għamilt l-aċċess triq. U diġi triq. Triq John Paċ. Kurżità kbira ta' xi nimqas ma' Bormla, eh? Mela, ħdejja għandi Salvina, nzertajni aħna u tilgħin dat tara fih, eh, dat taraġ. Kemm-il darba titilgħu kuljum? Dal-tej? Eh, fih, eh? Oh, le, le, dal-tej. Għalek għadek sew, sa? Eh? U mela. Eh, isma tal-live. Isma, stajdinna fuq Matthew. 78, eh? Mela. Kelli bżon ninkunek sa 78, jien. 78. Isma, ah. stajdinna fuq dak il-raġel, fuq Matthew. Onest, jaħdem ħafna, għal-bormla, xizjiet. Biżżejjed, ah, faħħartu biżżejjed għalija. Oh, ejja, ejja, ah, nimxu. Ciao, ġurnata tajba. Ciao. Mela, xtajdinna fuq din it-triq? Għaliex importanti, għaliex għażilta. Din hija l-unika triq f'Malta li msemmija għal-regatta tradizzjonali. Għamna nafu li huwa wieħed mid-distretti hmm. li tikkompeti fir-regatta. L-Akkanejti. U kemm ta' 8 ta' Settembru, irbaħna x-Shields ta' Settembru 20 darba, ġifieri qegħdin. 20 darba ħadtuha. Eżatt, qegħdin it-tieni wara l-Isla. Hmm. Ġifieri wieħed dejjem qed jittama li bil-kumitat li għandna bħalissa. Kemm kemm hemm distakk? Ta' tlieta. Ġifieri huma r-rivali l-kbar. Iva, iva. Il-pika mar-regata dejjem ma' l-Isla kienet, ġifieri. So, u fejn jmorru jarawha bormla, fejn tarawhom intom? Ix-xatt tal-belt intom. Jien niftakar na bormla konna qabel l-Isla. Imma mbagħad biż-żmien l-affarijiet jinbidlu u llum qegħdin niġru warajhom aħna. Jiġifieri nittamaw li għada pitgħada nerġgħu. Anke anke futbol kontu tajjeb. No, intom għandkom eh, il-St. George's. St. George's huma pjunijiet għal futbol. Eh, eżatt, terġa'. Futbol beda minn Bormla. Ehm, fil-moment, mux għaddej minn zmin daqsek tajjeb, fem. Imma hemm komitat li qed jistinka wkoll biex ovvjament jipprova jġib l ħedż Toqgħod tajt kollox il-kumitat. Ejja, il-kumitat ta' regatta minn tix. Jew ukoll, le, ora. Laqas ta' futbol ta' minn hix, imma nħobb insegwihom it-tnejn li huma. Xi ħaġa li tinnota mill-ewwel f'dil-erja hija l-bini ġdid b'kuntrast mal-bini antik. Dak nimmaġina x'waqaf żmien il-gwerra kif inhi l-istorja. Dan bena fuq pjanta tal-Perit Mintoff. Għandu monument, għaw. Eh? Bor li sukur, eh, eh. ġifiri, għawek, ġifiri, mill-gazin kollox huwa pjanta tal-Perit Mintoff.

Met, din l-erja nistgħu sew ngħidulha bħala magħrufa bħala s-suq u xek. Eżax. Hemm kif wieħed jista' jara meta jimxi minn Pjazza Gavingulija sa fejn Knisja ta' Santa Teresa għaw ħafna ħwienet u allura kien iservi bħala l-lok kummerċjali ta' Bormla. Kulħadd kien jiġi nqeda minn hawn kollox. Eżatt, minn kollox kont issib, ġifieri kemm fajjenza, kemm ħwejjed, kollox. Minn kollox kont issib. Allura ovvjament ġie ċ-ċentru kummerċjali u li minn hemm ħa l-isem bħala s-suq. Biex inkun qed ngħidu kollox, is-suq, jiġifieri ż-żona bħala isem uffiċjali, ma jisimhiex is-suq. Huwa maqsum fuq erba' partijiet fejn għandek Pjazza Kavingulia, għandek Triq Duminku Mintoff, Pjazza Paulina Vassallo li qegħdin fiha, U Triq Santa Tereża li hawn warajna. U inti hawnhekk kemm għandek żmien? 33. Għedtli li tiftakar qisu tliet fażijiet għax kont tara mela tkun tkun kieku kont bilqiegħda hawnhekk. Eżatt, eżatt. Mela niftakar l-ewwel il-ħajt li kien hemm naqra għoli, ma kienx għoli esaġerat. Kien naqra għoli imma ġifieri dak il-ħajt ta' tfulija. U mbagħad fl-2001 kien twaqqa' dak il-ħajt u nbena ħajt ieħor li kien bil-gradi li minnhom minn ġol gradi konna naraw iż-żona tal-baċir numru wieħed. U mbagħad fl-2011, tnax, meta twaqqa' l-ħajt biex infetaħ ovvjament iż-żona kif ġiet hi llum, kif ġiet riġenerata f'l-aħħar żmien. Differenza kbira. Ħafna, ħafna, ħafna. Jiena niftakar meta kont żgħir konna noħorġu fil-galarija tad-dar li edha ftit 'il bogħod minn hawnhekk. Konna naraw il-krejnijiet għaddejjin waqt ix-xogħol. U r-Rialto fi żmien kien post. Kien cinema, eżatt. Ġifieri, Bormla kien hawn tliet cinemas. Tlieta? Dan kien wieħed minnhom, iva, r-Rialto. Kien hawn ir-Rialto, ir-Rio u l-Windsor. Ara naqra x'naqra life kien hawn, eh? Eżatt. Nimxu? Nimxu. Tlaqna. Matthew, spiċċajna fej knisja, tajjeb, wara mixja nżulu tlajja u xnaħseb. Torġin. Ejja, torġin. Hawnhekk lili, lili, ifakkarni f'meta kont żgħir Kont niġi f'Orcina. Eh, hawnhekk, għax hemm il-kompurċizzjoni tal-Ġimgħa Kbira ċelebri, mhux hekk? Eżatt. Erbat ijiem oħra. Imma għalikom il-Bormliżi xi tfisser din il-knisja? Jiena naħseb li hawnhekk għalina huwa ċ-ċentru kulturali. Imbagħad ħafna Bormliżi nġabru hawnhekk fit-8 ta' Diċembru ovvjament biex jaraw l-ħruġ ta' kurċizzjoni minn nit għam il-knisja. Eżatt. Ovvjament fil-xorxtu fil-ġimgħa kbira li wkoll huma festi kbar għalina. Dis-sena jekk Alla jrid. Nittamaw li ngawduhom ukoll. U intom magħrufin, eh, ukoll magħrufin ma' Malta kollha l-Bormliżi għall-festi. Ejwa, Top, ejwa, ejwa, jiġifieri ejwa. forsi m'intomx fl-ikbar popolazzjoni ta' Malta. Eżatt. Imma Eżatt, eżatt. li Nibqgħu tagħmlu nitkellmu tagħmlu sew. Bħa- Bħalissa hawn xi 5,000 u xi ħaġa. Kien hemm żmien meta kienu ra- over 14,000, jiġifieri. U l-festa wkoll tagħkom jagħmlu għaliha ħafna nies. Eżatt, tagħna waħda mill-ftit li żammet il-ġurnata tagħha f'Diċembru, jiġifieri ħafna drabi t-temp ma jkunx favurina. Ehm, li jkun jitħajjar li il-festa. Eżatt. U ftit mill għandhom il-marċ fil-kesħa u kol. Eżatt. Ekku, ekku, ekku. Pero, laqas nimmaġinaw li nbidlu l-ġurnata tagħha, ġifieri jiena dejjem idhom il-birthday tiegħi f'nar niċċelebraħ. Ġifieri laqas nimmaġinaw li kunċizzjoni niċċelebraw f'ġurnata oħra mhux fit-tmena Diċembru. Sawa, jien li forsi nissuġġerixxi jekk taħbad is-sibt tu inna holiday xorta, żemma. Dik li suppost iżidilek mal-lif illum, ġifieri. Imma mhux kulħadd ukoll għandu l-festa. Mela eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. Isma' met, grazzi ħafna, vera dawwartna dawra sew. U l-inna vera għalunna li inti vera taħdem għal-bormna u ta' dan ringrazzjaw nisbħalek li grazzi għalikom l-affarijiet kulturali, l-affarijiet li jagħmlu ir-raħal u l-belt dak li eh, iżommuhom, grazzi Naħseb li dak huwa dmir ta' kulħadd biex ngħaddu dak li aħna rċivejna lil ħaddieħor li ta' warajna biex ovvjament jibqa' għaddej. Grazzi ħafna, aħna niltaqgħu l-Ħadd li ġej, min jaf ma' min u fejn ħammorru.